Vê şevê atmosferekî ecêb heye. Kesek tune li kûçeyan, her kes li mala xwe ye. Hêdî hêdî lambe jî ditefin li kolanên ser rêya min. Ji atulya resmê derketim, îro ecêb tiştekî bû. Nezerî bûm. Her hefte hevalên li atolyê pesnê min didin. Hewesiya xwe bi qabiliyeta min tînin. Berê gişan resmê xwe temam dikim. Lê vê heftê hemû merîfetên min bûn sifir. Ji nişkeva xitimîm. Min kir nekir pêş neket. Resim şekil negirt. Reng ji hev dûr ketin. Serê me êş ketê, mîda min êş ketê. Çiyayên bi mij ên di wênê de bûn bar xwe li ser qolincê min danîn. Min ji xwe pirsî, Ma gelo mirov mecbûr e her tiştî karibe xêz bike, her carî serkeftî be? Lê vê pirsê jî ez teselî nekirim. Teknîka resim min di serê xwe de derbas kir. Gelo rengan çawa li hev bînim? Di nava harmoniyekê de ji vê zemîna sipî çîroka vê çiyayê çawa biafirînim? Dikim nakim nabe. Îşev Rengê min ji hev direvin. Dema gihîştim wê qenatê ku xitimî me ketim pê mazeretan. Belkî boyaxê min, qalemê min, malzemeyên min îşev li mal mabûn lewma. Belkî malzemeyên li atolyê kevn in. Belkî jî ji ber vê nikarim şînê esman û mija çiyê li hev bînim. Bi deqeyan li dora xwe çûm hatim. Min li resmê xwe yê têkçûyî nêrî, resmê jî li min nêrî. Îmkana wê tune îşev gavekî jî pêş kevim. Min tual avêt koşiyekî, xwest dest bi xebatekî nû bikim. Çûm cem serayê. Li hemberî min rûdine. Kilîta hemû derdan li cem wê heye. Diyaloga me her carî mêjiyê min nû dike. Wexta ku pê re demê derbas dikim her carî min ji nû ve diafirîne. Serayê dibêje, Hunerê ev bi min da fehmkirin. Dema mirov zorê li sînorê xwe dike, ewqas jî keşfê nû dike. Huner perwerde ye, mirovan terbiye dike. Li devera ku lê xitimî dikare pencîreyekî nû derxe pêşiya te. Wê demê bêhna te fire dibe, dikarî êdî ji aliyên cuda ve li bûyeran binêrî. Li ser gotinên Serayê kûr bûm. Rast e. Ez ê ku bi salan e resim çêdikim, çawa ji nişkava wiha xetimîm? Gelo çi bû sedem ku îşev bikevin nava qaliban û sînoran hêviyê ji xwe qut bikim? Serayê ji jiyana xwe ya hunerî hin nimûne dan. Ma di jiyana rojane de jî li hember zehmetiyan em ne wiha ne. Dema mijarekî yan jî rewşeke zorê li me dike, em ji nişkava xwe kilît dikin. Çima em nafikirin ji aliyê din ve li bûyeran vinêrin yan jî ji pirsgirêka re formûlên cuda yên çareseriyê peyda bikin? Kengê tu ketî ser vê rê wê demê keşif, fêrbûn dest pê dike. Di jiyanê de tişta ku herî zêde heyecanê dide min fêrbûna tiştekî nû ye. Ez têgihiştim ku her xitimandin keşfekê nû ye, destpêkeke nû ye û fêrbûn e. Ev jî min nû dike. Hûcreyê min teze dike. Seray ji pir aliyan ve hunermend e. Di deh tiliyê wê de deh huner hene. Enstrûmana ku lê nexe hema bêje tune ye. Ji tecrûbeyên xwe ev nimûne da. Huner mîna jiyanê ye, tije zehmetî ye. Mûzîk jî eynî mîna resm e. Ez carinan bi saetan li ser helbestekî dixebitim, dikim nakim nikarim wê li ser enstrûmanê de şîfre bikim. Dixitimim, tiliyê min nagirin. Carinan îcab dike li ser melodiyekî bi rojan bixebitim. Dema bi ser nakevim jî bêhna min diçike. Dixwazim serê xwe li enstrûmana xwe bixim. Ev xitmandin di her beşên jiyanê de dikare bê pêşiya mirovan. Ya girîng, mirov ruhê xwe aş bike, kedî bike, hay ji qîmeta sebr û kedê hebe û bêhna xwe fireh bike. Zehmetiyên di hunerê de li gor amûr û derfetên amûrê jî diguherin. Serayê gotin anî ser ferqiya enstrûmanên bi têl û yên bi nefes. Di muzîkê de bikaranîna her enstrûmanekî bandoreke cuda li ruhiyeta mirovan dike. Yên bi têl cuda ne, yên bi nefes cuda ne. Mesela ney, dengê xwe, melodiya xwe bi temamî ji nefesa mirovan digire. Dema tu nefes didê, Di hundirê te de, di ruhiyeta te de çi hebe ew derdikeve dibe melodî. Hêza te, nermbûna te, otorîteya te, giranbûna te, hişkbûna te, bi kurtasî ruhê te çi be ew di neyda xwe dide der. Lê enstrûmanên bi têl cuda ne. Ji derve ve temas dikî. Ji bo bixîbin hukmê xwe marîfeteke fîzîkî ya tiliyan lazim e. Yanê fêrbûna her enstrûmanekî jî bi serê xwe rêwîtiyekê nû ye ber bi keşifkirina sînorên xwe ve. Sohbeta bi sereyê re îşev qaşo li ser xitimandina min bû. Lê heta meseleyên civakî û sosyolojîk jî dirêj bû. Di meşa li ser rêya hunerê de em ne bi tena serê xwe ne. Ji malbatên Kurdan nimûne dan serayê. Di malbatên me de carinan hemû zarok her yek ji wan xwedî marîfetên cuda yên hunerî ne. Lê ji ber şertên civakî û yerarşiya malbatî hinekî wan di bin siya xwişk û birayê xwe de dimînin. Lewma carinan bi marîfetê xwe nahesin. Carinan wan dereng keşif dikin. Carinan jî di nava xerajêra jiyana malbatî de dor nayê ser wan ku qîmetê bidin wan, wan pêş bixin. Belkî jî eger hêjmara nifûsa malbatê me kêm biya yan jî pergaleke me ya rêvebiriyê ya aîdê civaka me hebiya, zarok wê bêtir bi xwe bihesiyana, di wextê de bidana ser riya qabîliyetên xwe û karibana bê sînor û zincîr azad li pey wan bimeşiyana. Ji aliyek ve Jiyana min û Sêreyê dişibe hev. Em di hunerê de dereng mane. Me marîfetê xwe dereng keşîf kirin. Nîvê jiyana me derbas bî em hênû ketine pey hunerê. Em zarokên bê welat in. Keşfên me dereng dikevin. Îro bi derengî be jî em ketine pey perçeyên ji me kêm mane. Belkî jî huner em bixwene. Perçeyên ruhê me ne. Di nava xiracir a jiyanê de me ew dahf dane, ji xwe dûr xistine, wenda kirine. Di binê bîrên tarî de em niha li wan digerin. Em xwe mecbûr dibînin li pê wan herin. Ma ne mecbûrî be derdê me çi ye em heta nîvê şevan dixebitin xwe ji zewqên din ên jiyanê bêpar dihêlin. Ez û Sere gihîştin wê qenaatê ku dema tu hunerê diafirînî îcab nake li benda berdêla wê bî ku tiştekî berçav li te vegerîne. Di hunerê de mirov bi xwe re dikeve diyalogê, dikeve cengê. Sînorên xwe dibîne. Carinan di ser wan sînoran re difire, diçe cîhanên xerîb. Carinan wan sînoran hildiweşîne. Ev seyaheta ruhî ya di nava hunerê de mirovan dipijîne, fêr dike, zexm dike. Mirov xwe dibîne, xwe nas dike. Bi hêza ku min ji sereyê girt, kir înad, dîsa li resmê xwe vegeriyam. Îşev temam nekim jî ne xem e. Ez ê hefteya pêş malzemeyên xwe ji malê bînim û mija arî reng bi ser çêyan ve berdim. Niha ez ji her kesî zêdetir encama vê tabloyê merix dikim. Dem zû derbas bû. Em ji atûlyê derketin. Sereyê diçû mala xwe, ez mala xwe. Li ber derî bêrê ku em ji hev veqetin bi van gotinên xwe di serê min de ronahî pê xist. Tu zanî, di hunerê de jî, jiyanê de jî belkî her tişt ne di destê me de ye. Belkî yên mirovan ber bi deran ve dikişîne zeman e. Di jiyanê de efsûnekê heye ku dervey hukmê mirov e. Carnan ji zerokatiyê ve tiştekî xeyal dikî, hêvî dikî, bi daxwazeke mezin dixwazî bigihêjê. Her çend di nava pêla jiyanê de te ew daxwaz ji bîr kiribe yan jî dahf dabe, rojek tê ew ji nişka ve te zeft dike. Ji kurahiya wê bîra ku te çendîn hesretiyên xwe tê de ji bîr kirine ji nû ve dertê. Tu biryar nadî, bê hemdê te çêdibe. Ya muhîm ew e, dema ev daxwaz hat û tu bi rê xistî, pêşî lê negire. Xwe bi wê re berde, lê temaşe ke, ka te heta kê derê dibe.